Davidi xemelɔdo evelia ɖu fia le ati to kome aŋlɔ gã. Enye evi gbãtɔ na fofoa kple dadaa tɔgbi de aziza ta xemelɔdo gbãtɔ kple aƒenɔ woziɔ ku aƒea tsi li vo so tsia me asime kpɔ xa. Nɔviawo nye dada kpɔ si Aƒetɔ Lawrence le tu dee. Dada Gladys ame yiewo ble dee. Aƒetɔ Atugada Degolo, Aƒetɔ Willi Do Degolo, Aƒetɔ Dote Degolo wo katã wozu aʋlimawo fifia. Tɔgbui dee eh, Code 4525 Kwame Charles enye Adzagba. dzonu xɔasi na na mí viawo kple atitodua katã. Woɖui zi dzi abe fia ene esi wòxɔ ƒe wuiade. Eɖu fia ƒe blaade vɔ etɔ̃ sɔŋ. Enye nuteƒewɔla. Dawid nye nuteƒewɔla eya ta wòlé nɔviawo ƒo ƒu. Lɔlɔ̃ si le wo dome taa, efia eƒe asinudɔwɔwɔwo dometɔ aɖewo. Ame le abe Dotse Degolo si nye woƒe dɔmlɔe. Ewɔ sika kple klosalo ŋuti dɔ. Aɖaŋu le mo nɛ ale gbegbe be wònye nyɔnuwo ƒe gadaglamakui. Eƒe asinudɔ le tɔxɛ.

Eƒe asinudɔwo sɔ kloe. Ewɔ dɔ le dabala abe goldsmith ene. Nenye be etɔgbui gawɔ patana aɖe, patana yeye aɖe si ke nya kpɔ nɛ la, egblɔna be, Ei, edɛgawo ya hã. Nyagbe sia le enu nɛ ale be nu nyui sia nu nyui si wògawɔ la, Egblɔna be, Aa, edi gawu esia! Eƒe dɔwɔwɔ le dabala dze dzi nɛ ale gbegbe be wòva zu nutɔ alo kesinɔtɔ. Nu ma taa ɣletivimenukpɔlawo yi zu me ale be gbeɖiɖia va be ezia alo tɔgbuizikpuia be ele adzɔge tso yewo ŋuti akpa, eya ta ne gbɔva aƒe. abe ɖekakpui buamɛ aɖe ene ta ewɔ gbeɖiɖia dzi enumake va yi ɖe aŋlɔga le etea gbɔ. Etea ŋkɔe nye Wo tɔwo li goboa me. Eƒe aŋlɔganɔnɔ ɖe vi nɛ ale be eɖo nɔƒe na eɖokui. Woɖi nyɔnu aɖe si woyɔnɛ woyɔna be Dada Dadeŋgɔ Daɖoakoe me fia gbɔ tso Akito. Edzi viŋutsuvi ɖeka nɛ si ŋkɔe nye John Kɔdzoɖe. Dzɔgbevɔ̃etɔe la, srɔ̃ɖeɖea meva de esi o. Ŋutsu dze ɖeka ɖe tɔgbi de. Eta etea kpɔ etea gbɔ nɔnɔ hã he tɔtrɔ yeye va eƒe agbe me elabena eyi suku le aŋlɔ ga. Ede gɔmedzedze sukua va se ɖe afi aɖe si ke woyɔe be. si ke wɔe be ete ŋu xlẽa agbalẽ heŋlɔa nu hã. Ne eviawo ŋlɔ agbalẽ nɛ hã, ete ŋu kpɔa vodada le eme eye wòwɔa ɖɔɖɔɖo le lɛtaa dzi hetrɔna ɖona ɖe wo. Papa wɔ dɔ le blemada do. Ede fofoa ŋu gble. Eƒle anyigba gã aɖe ɖe blemada do. Eh, seven acre by seven. Agbadro ƒe adre. Akpɔ be anyigba lolo ŋutɔ. Wode fofoa ŋu gble ɖe edzi. Hmm, míaɖe atitotɔ oa? Ame nyui aɖewo nye. Eva dzɔ be wowɔna ha alo eha me ya ɖewo ƒoe bu ɖe nɔ mete ŋu adidi ge sia o. Wowɔna ha alo ale gbegbe be ne wogblɔ nya ɖe wo nɔewo ŋu, wogblɔ nya ɖe wo nɔewo ŋu to ha alo wɔwɔ me. Ale be ame si ke nya ve dɔme na sea veve ale be to dziku mea

be ede be du sia nagbɔ va aƒe akplɔ dua le tomefafa me kple ŋutifafa me. Esime fafa gbɔgbɔa nène ƒe nu vloe wɔwɔ mawo katã wo nu tu. Edzi be nuƒoƒoa nasɔ ta ena nɔvia ŋutsuawo hã de suku elabe yefofo tɛ ɖi aŋuti. Edewo katã dɔme le tuta ashi, do srɔ̃ nutɔtɔ, atu srɔ̃ atikpakpa, dote ya ye ŋutɔ fiɛ gosimiti dɔe. Eɖo gɔmedzedze sukua ɖe ye ŋutɔ ƒe aƒe me. Sukua teƒe ye ma tankea le fia. Ale be wova ɖe sukua, woŋu sukua va yi ɖe mission afi si ke nye sukukpo dzi fifia.

Aa kpɔtsɔtsɔ kɔ ge le nu ci a ɖo a wɔ vodada le agbalẽa dzi a ga ɖo ɖe wò le suku be ne na srɔ nu tso vodada me. Ame aɖeke me kpɔ agbalẽ dzi na nɛ o. Eƒe dzidzime vi aɖeke o. Ena be woɖo suku ɖe ati to. Le ɣeyiɣi aɖe me esi nufialakpɔkpɔ sesẽ la, eɖu eɖokui dzi fia akɔta be yebu be sukuviawo abe titsa alo nufiala ene. Esrɔ̃ evelia nye nyɔnu zazɛ̃ aɖe, kutrikula tso aŋlɔga Apato, si ŋkɔe nye Esther Aku. Woaklã wo ƒuta Yee ma le. Yee ma le srɔ̃ hã le afi ma. Aku gbagbawo si ka ya ka. Mawu yra wo. Woƒe srɔ̃ɖeɖe kple vi adre. Eɖe nyɔnu wuietɔ̃ gake woame atɔ̃ koe te ŋu dzi evi nɛ. Eviawo katã ƒe ƒuƒoƒo me nɔ wuiade. Woamewo wotrɔ zu aʋlimawo, woadzudzɔ le ŋutifafa me. Esrɔ̃ wuieveawo katã yi aʋlime, esusɔ mlɔetɔ. Edenu nyuiɖe wòdo dzidzɔ nɛ nyuietɔ. Nyɔnu dzetugbi aɖe ele ɖɔkɔɖɔkɔ. Yiƒe ta ɖe hã le ta nɛ nye nukpɔkpɔ. Nyɔnu ma ye nye amemanɔnyinyadefɔ tso Atito kple Aŋlɔga. Papa wɔ dɔ abe fia ene kutrikukutɔe. Ewɔ dɔ ɖokuibɔbɔtɔe kple lɔlɔ̃ kpakple nyateƒetoto hafi lɔlɔ̃ le eme. Mewɔ dɔ nyui o. Ɖokuitɔdidi mele eme o. Abe fia ene la, ewɔ dɔ abe subɔla ene. Eyia tɔ dzi le eƒe tsitsi me hã. Emea nudonui na dua me tɔwo nenye be wògbɔ tso gbe me. Ema ƒe abolo ɖe tɔwo dzi abe aleka mawunya gblɔe ene, Abe dufia ene la, eyina ɖe council alo sewɔtakpekpea me, kɔa nya ɖe akɔ, eye wòzrɔ̃a nya me. Papa enye CPP me nɔlawo dometɔ ɖeka. Enɔ CPP ƒe amadede vɔ̃ ɖe, amadedevɔ ɖeka si nye gbemumu la me. Le eƒe agbalẽnyanya ta exiawo, ekomexiawoa, edu aɖewo mea, abe kodzi enea, exia woame etɔ̃e ma li. Ale akplɔ abe woame atɔ̃ Gake tɔgbigbee xema la dzo evelia ameyinugbeea, Egazet yi ƒe efia du kplɔ Egazet be efia ɖeka koe ate ŋu akplɔ Atsitodua. Ale be tso ɣemaɣi ke va se ɖe fifia, efia ɖeka yi koe le dua me hekplɔna edua. Ye ta kpe ne papa ɖeke ma ta. Ese ma li va se le fifia matrɔ matrɔe. Tɔgbi 45 kete 5 Charles Kwame nanɔ agbe tegbee. Eŋli ale gbegbe be. wòna be domedome sukua si woyɔna be middle school le yevugbe mea, eva ati to. Ɣe ma ɣia, edze be ɖeviawo nayi ɖe kɔdzi alo alé akplɔ ava yi ɖe sukua dzi. Gake papa medi be yebiawo naɖe ɖa le ye ŋu o, ye wòna nedzi ma wòwɔe Satan ɖu ke to wo ta. Eʋli ale gbegbe be domedome sukua wova ƒi ɖe ati to. Amen. Alebe nèle ŋkɔ nu ma, hmm, ah, teacher wona fianu hã azɔ agba, nufiala meva li o. kɔ enu ya wòsrɔ̃ le suku eɖiɛ to ye ŋutɔ va zu enufiala eye nufiala gbãtɔ le domedome sukua. Efia yevugbe kpakple akɔnta ɖeviawo. Ebe yevugbe nye naneke ko wònye o. Ya ABC via ko nàkɔ kpe ɖe wo ŋu woku ko ke ewɔ nya kɔ kpe you make a word. Ta gbalẽsɔsrɔ̃ nye ŋutɔ. Dawid ƒe sukuɣie na be atsitɔ dua tsi. Enye du tɔxɛ aɖe. Esedziwɔwɔ le eme. Ne woƒo ga kpogui be hã, wodo kpo be ne wova wɔ dɔ ɣemaɣia, wowɔa dɔ, wodona, wɔna dɔ aduadue. Ɖekawɔwɔ le wo me. Nɔ anye be wodu nu woaɖea mɔɖeŋku dzi ɣemaɣi me nye ɖevia, wotsɔ mía dadawo wotsɔ kpakua enɔa tsatsãmee. Woƒe amesiame ƒe wɔnanowa neno me atsi wɔ ade. Wo katã wodzɔ wɔ vivivivi. Nova ɖo woƒe to nu ko hã na yewo dzo dza ɖe kɔ ɖe me. Yi ko le adu kple le ʋɔnu afi ma. Míehe ɖuna. Akpeɖefafa. Ɛɛ, Mawu nayra fafa tɔgbi de akpe.